Léif Elteren, léif Enseignanten, Schoulrentrée am Fondamental ass de 25 Mee. Den SEW an all d'Enseignanten begréissen dat, well et wichteg ass, dass no enger laanger Phase vun Isolatioun d'Kanner rëm zesummen an d'Schoul kënne goen. D'Rentrée am September riskéiert och keng normal Rentrée ze ginn. Duerfir musse mer déi Rentrée fréi genuch an dës Kéier am Dialog mat de Schoulpartner organiséieren. An hätt den Educatiounsminister den Dialog gesicht, da wiere sécher keng esou absurd Mesure fir dës Reprise zustane komm. Mesuren, déi deelweis lächerlech sinn, Mesuren, déi fir d'Enseignanten, fir d'Leit aus de Maisons relaisen a fir d'Gemengen e risegen Opwand, Opwand bedeiten. Dobäi hunn déi aller entretemps erkannt, wéi sënnlos deen Opwand ass. An dobäi gëtt iwwerhaapt net no de Besoin vun de Kanner gekuckt. Et gëtt een d'Gefill net lass, datt de Minis-, datt et dem Minister just drëms geet, fir Recht ze behalen. Den SEW, zesumme mam Landesverband, huet vun Ufank u gefuerdert, d'Klassen net ze splécken an d'Kanner zesummen an d'Schoul kommen ze loossen. Da ka vun deene siwe Woche virum Summer profitéiert gi fir schoulesch richteg sënnvoll ze schaffen. Déi Zäit bräichte mer dréngend. Dem Minister säi Modell vum Splitting vun de Klassen, mat enger strikter Isolatioun vun deenen eenzelne Gruppen, ass vun de Raimlechkeeten a vum Personal hier net ze realiséieren. Dat haten déi Syndikater aus dem OGBL, déi d'Leit aus de Schoulen an aus de Maisons relais betreien, dem Minister ganz fréi matgedeelt. Hien huet trotzdeem véier ganzer Wochen vun der Virbereedungszäit verluer, fir stur un sengem Modell festzehalen an dobäi seng Mesuren, déi kaum dass d'Gemengen oder d'Enseignants se organiséiert haten, erëm op d'Kopp gehäit oder esou verwässert, dass se absolut kee Sënn méi maachen. Gruppen, déi an der Schoul getrennt ginn, ginn an der Maison relais erëm zesummegeschloen, an dat esouguer aus verschiddene Klassen. An de Campbell Kanner dierfe vu moies fréi 7 Auer un all zesummen eng Stonn laang am Haff spillen an op de Schoulufank waarden. De Splitting vun de Klassen ass domat komplett grotesk. Mee d'Nodeeler bleiwen, Den Accueil an der Maison Relais entsprécht net de Besoine vun den Elteren, déi musse schaffe goen. D'Gruppen an der Schoul sinn ausschliisslech no den Aschreiwungen an d'Maison Relais gemaach ginn, No pädagogesche Kritäre konnt net gekuckt ginn. Et hu misste séier vill Leit rekrutéiert ginn an eng ganz Rei Kanner ginn elo an dëser schwiereger Zäit vun hinnen onbekannte Persoune betreit. Dat an engem Kader, deen alles anescht wéi Sécherheet vermëttelt, vermummt op Distanz mat enger Rei vu Sécherheetsmesuren, déi ville Kanner Angscht maachen. D'Diskussioun vun de Sécherheetsmoossnamen am Précoce an an der Spillschoul huet de Minister ganz einfach geléist. Si brauche keng, keng Mask a keng Distanz. Si si jo isoléiert. Dobäi si se net méi an net manner isoléiert wéi all déi aner Kanner och. Dat Ganzt gëtt esou zur Farce. Den SEW huet duerfir vun Ufank u gefuerdert, kee Splitting vun de Klassen. D'Kanner si souwisou net isoléiert. Si dierfen no der Schoul zesumme spillen a wäerten zesummen an d'Schoul kommen. Ouni Splitting kënne mir awer eng gutt schoulesch Offer maachen. D'Maison Relais kann d'Kanner optimal betreien, ouni Leit anzestellen, vun deenen een net weess, ob si der Situatioun gewuess sinn. Mee de Minister bleift stur a refuséiert bis elo den Dialog. Duerfir huet den SEW zesumme mam Landesverband de Premier an d'Regierung opgefuerdert, seng Responsabilitéiten ze huelen an eng Cellule de crise mat Elteren